नमस्कार हम छी कपिल कुमार और आय ए दिन सोमवार तेईस जून 2025 यानी अखार मास के कृष्ण त्रयोदशी कृष्ण त्रयोदशी दिन आय हम सब पहुँचल छी शंकराचार्य धाम बक्सी टोल में सनातन धर्मी के लिए कृष्ण त्रयोदशी तिथि एक महत्वपूर्ण तिथि मानल जाइए कारण अही दिन उन्नैस सए तैतालीस मे निश्चलानंद सरस्वती जी के जन्म भेल रहन निश्चलानंद सरस्वती गोवर्धन मठ पूरी पीठाधीश्वर कहबै छथि आओर हुनकर पैतृक गाँव या बक्सी टोल छनि और जे जगह पर एखन हम पहुंचल छी ई मनसा देवी के मंदिर छै आइ हुनकर तिरासम प्रकट उत्सव मनायल जा रहल छनि और ओहि लऽ कऽ तऽ दीप प्रज्वलित भऽ रहल छै ई मनसा देवी मंदिर जे देखै छियै ई मनसा देवी मंदिर छै ई शंकराचार्य धाम बक्सीटोल में और कहल जाइ छै जे एहिठाम शंकराचार्य के अपन बाल्यावस्था में बहुत लंबा समय एतऽ बीतल रहनि और एहिठाम हुनका जे छै से भगवती मनसा देवी हुनका जीवनके प्रेरणा देने रहथिन आओर एकर बादमे ओ तेरह वर्षके अवस्थामे ई गाँवसँ निकलल रहथि तऽ तेरह वर्षके अवस्थामे हुनकर जेठ भाय साहब हुनका दिल्ली लऽ गेलथिन एकर बादमे ओ करपाते जीके सानिध्यमे अयला गोरक्षा आन्दोलनमे सेहो भाग लेला आओर कहल जाइ छै लगभग डेढ़ महीना हुनका गोरक्षा आन्दोलनके दरम्यान जेलके

ई सती माय स्थान जे छै सती माय स्थान मे हिनका जे छै से बहुत बचपने से हिनकर एतऽ समय बीतै छलनि हेँ आओर एहि सती माय स्थान मे दूर दूर सँ लोक सब सर्प दंश सँ अथवा भूत प्रेत बाधा के जे भय होइ छलैया आओर जखन केओ आदमी कहि के चल बक्सी टोल सती माय स्थान जाय जाइ छी ओतऽ जाकऽ एकरा झाड़ फूक हेतै तऽ ई जे छै से एहि गाछ लगमे आबि जाइ छलखिन हेँ आओर ओतय ओ भगतै शुरुआत कऽ दै छलखिन हेँ जे केओ अबै छलै जकरामे कनिको जान बचयके सम्भावना होइ छलै ओकरो जान बचै छलैए आइ तेरासम वर्ष भऽ रहल छै जे एहिठाम ई हिनकर जन्मोत्सव मनायल जा रहल छै आओर एकटा बात आओर बता दी जे शंकराचार्य निष्कलानन्द सरस्वतीके जे बचपनक नाम घूरन छलनि हेँ आओर नीलाम्बर झाके नामसँ सेहो ओ जानल जाइ छलाह आ हुनकर बाल अवस्थासँ हुनका सारा चीज हुनकामे गुण छलनि हेँ जहन ओ चलि गेलखिन बाहर तेरह वर्षके अवस्थामे तऽ फेर वापस एहि गाँवमे नहि एलखिन लेकिन जहन ओ शंकराचार्य बनि गेलखिन हेँ एकर बादमे बहुत लम्बा समयके बादमे आसपासके इलाकामे एबो केलखिन गाँवमे नहि अबै छलखिन हेँ पचहत्तरम वर्ष जे भेल रहै ताहिठाम ताहि समयमे एहिठाम जे छै से पहिल बेर हुनकर जन्मोत्सव मनायल गेल रहनि आओर ओ जन्मोत्सव जे मनायल गेल बड़ा भव्य तरीकासँ मनायल गेल रहै ओहि समयमे ओ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंगके द्वारा अपन सन्देशमे कहने रहथिन जे हमर संकेत अछि जे ई जगह सिद्धपीठ छै आओर एहिठाम भगवती मनसा देवीके मन्दिर बनय आओर भगवती मनसा देवीके मन्दिरके बारेमे कहल जाइ छै जे एहिसँ पहिने मात हरिद्वारमे छलैए देवभूमि हरिद्वारमे आओर एकर बादमे जे छै से ई हरपुर बक्सी टोलमे हुनकर सङ्केतपर बनलनि आ ओहि जगहपर विभिन्न तरहके कार्यक्रम भेलैए सुन्दरकांडके पाठ भेलै देवी भागवतके का भेलैए पाठ भेलै दुर्गा सप्तशतीके पाठ भेलैए गाँवके महादेव मन्दिरमे कहै छै रुद्राभिषेक भेलैए आओर साँझ समयमे एखन जे अहाँ देख रहल छियै मन्दिरपर ओहि मन्दिरपर जे छै दीप प्रज्वलित कयल गेलैए आओर पूरा गाँवमे आसपासके गाँवमे आइ सनातन धर्मीसभ हुनकर प्राटकोत्सव मना रहल छथि